An rak bawmmi hna atu hi a ṭhakhat hnih i harnak tongmi hna cun sersiammi hna in record kan tuah lio a si.
Tung nih phen a lang tuk lo a lak lo dia. Tung nih man chik na la. Man khubala la la.
Maka zei pol tam han mi de se.

Khaikam ah sawm sarih le pariat maw bethalak san sawm thum siseh he lom atu di hi fadan kar lai atu di to kan ai sala ai sala si si si den
an ma an ma kutai bak nei ten nak khore kana chu nu mung kana um khau fe chun ye ta se bia ti chen na

Na fanu midam lo hen an um ti. Uh, atu ta na fanu cu dam deuh cang ma?
Nangma ta na dam ma tu hi? Uh.
Kan dam na kan dam na hi la khat kim ri lo. Kita ka buin kau tu na. Eh.
Sapi na nung lai mo, sapi na kan nun pi lai mo.

Ngaikonh a sin i bawmhmi thil an thiar cuahmah lio a si. Cheukhat cu an pek cang hna. Siahnin, atu hi zei phuai den an si? Pumi pawl he? Siwai o. Si. E, tu he kan vai ah rian bawm pa cun tim tan hna an kai ti bantuk zei zei khoi. Ah e, sak ne lom. Kap kap tan Peter.

Pathian kan i thiah hna te kan ca te khi kan tare ani phuai ani phuai thing kan i thleng lang mang ta ni khat ni khat thing le mai kan i hat tu le ni ram lak um zong kan lo lo kan va lam zal ko lo ka mu an ngai chia te te kha kan um kan fa le ni rak hor ar kan sum zong kan um kan do ti zong kan um

Cun zeitin dah nan inn a cimh hmasanak kong le cun na fale pa zeidah nan si? Fale hi hika i ummi hi kan chungkhar hi kan zaten pariat kan si. Fale hi paruk an si. Ruam mi ta zu khale ri along bao nga
she yao shi mi ta zu along bao she yao bo no khale ri chao yao shi
zeitin dah nan inn a cimh? Kan inn hi Ruahpi a sur i lainak han balei cu kakam ah khan cim ko. Uak ṭhalo in um cang teh. Um awk ṭhalo ngai khi cu si lo nain hiti balei a kah le ṭih kha nung cang i makhan kan in kha kan hrawh lo lo kan thi lo. Ruaca mi ji a kuai la kha jaro

Thaizing zongah khan zerhrup kan umpi. Mahah khan nan hngak kho ti lo i mandalay khan kan kal pi. Mandalay luithum tiang kan kal i a thluak ah mandalay kan kal pi hin a thluak ah hin ti um ee ti mahah khan

Zei ko dah bawm hna tiah na chim pi ko ta.
Eh an in dawt ve nang hna se khai. Kai mai kan i tlak deuh lah mai. Ya kut put he.

Hakha Rescue Committee aa tuahmi hna pawl group min in anmah minung pali panga an ra i cucu anmah pumpak hrim in nanmah sin in pek ning a si. Ochan. Rangoon Hakha Rescue Committee an si. Annih hi maw Rangoon in an rak ra i Hakha Camp Kiva tu he nan pek lai tu cu kan phan ah mah di CCA pa an kal lai mah di cun khuathar an rawng ta cang.

Dak nei thoma ko ka pong khan. Slong road and lang ma chu. Tu ke nga te ta le mami khau suai si te hen a chau hlang tu zong ne lom a pe tu zong ne lom he lom nak tak tak so se ne lom

motor na khan ani sai chia deu
do mu na po chu thu pha lo lang di he

Rengkun a ummi kan Laimi kanmah harnak ton ruah ah bawmhnak tete an kan khawmhpiak i cuahcun eidin phunphun thazaang ta ṭha dingmi an rak kan phorhmi si a rak rami kha kan theithiamnak hnga ding cun sungtin par le a hawi le kha kanmah bawmh ruah le kanmah thazaang pek ruah rami si i kakhin hnulei ah thil an kan bawmhmi vialte an chia i mah khin an hruaitu nih maw pekchanhnak zong ngeih te lai cun biachimnak an ngeih duhmi um si le an vun in chim ve hna lai mah ca cun Ratakrap he bok riat, Lenian Thok he bok li,

Bok in bok bok riat. Hmm, ini lo.
Ma mami ka thau zat. Thau chi thau ka si. Thau li a chunga a chunga pha thenen pha li se pha kha ta khan

kanmah nih nanmah sin kan van phakpi mi si la hi hi a luchin pawl le hi tu hi bantuk te he hika chungah hin facak sorry ka ai tel mi te hi phun li phun nga tam phun phun tampe ai tel mi da su pakhat hman ding si te he hika he mi da su songa le pali in ruangah bu songa le bu li kan phot na nga te ta he pha re kan phot na chun e vai he ma mi he pha kan phot na La kan chim duhmi cu kan ram hi Rangoon umning an si. Rangoon kan um le HRC sakpom bantuk an si le Rangoon ahhin Hakha harsamnak nan bantuk ahhin kannih le ka hin kan rat an tlung khawh lo ruangah zeitindah Rangoon ahhin Laitlang cang an tuah khawh ve hnga, Hakha cang an tuah khawh ve hnga timi lungput tein kan cawlcang le kei hi a bu hrimbual nih maw an van i hrutmi hna seh, la kan nih kha kan in lehkhan piak hna le nanmah cang nan lehkhan piak hna le hika Hakha te kan van phakpi lai nanmah sin kan in phakpi hna hi kan nih zong kan i lawm tuk cun khatlei kan kut kan phak tuk zong ah oh hi bantuk hi bantuk an si ko le na kan hlutmi vialte nan hlutmi vialte hi anmah sin kan phakpi ko timi kha kan chim hna cun media zong tampi an ra le nan nih zong kha khat kan tampi an theih lai hi nu hmailei zong ah hi bantuk in kan si khawh tawk tein Nangmah ca kan in zuampiak ko hna la timi te kha nangmah sile tlawmpal te chim ka duhmi se tampi kai lo. Rangkun ra ne khan cu. Zangfa te cu ku hla. He cu hi cu nan thei ko la te nai ngai cho suro sun ti par se he he am pa he Ragwe HRC committee ye ai tel mi se sang zalian se coordinator se he he phu zabiak se ani zong he

ni ceu pa kan an thai ko lo mai ka pu se ba kan a tu se an nu cu dak tha jing hon sung nan thai ma jing hon sung an pa se an nupi la he dak tha long te se vei ko cha bal te kha an nupi dak tha se lo kan hal lo e ma dok tha se a si he ban tuken kan har naka nan rak kan rom pi cha kan lom tu Hlasak bia bak aan duh tuk ko nain hlasak ding tu kha cu a si kho deuh lo i bei hmunkhat lawng a sa kho le i a caan um lo caan rak ngaithiam ko. Hmai lei lem a ṭhat tikar le i a suro min thangthang pawl pawl halai pawl le rak aa sawm dina la kan in sak biak ve hna le. Ha?

Lo an pek ti tum lo. Ah kan mah khuthar ne rol hi cun chuan ko.
Bu tiang hi cu kho be pakhat kho belte pakhat ni an kan bok ni. Hi hi cu khua an kan tlin tak kan mah lawng si kan ba dep.
Kong sau ni cham.